Insellem lill-Professur Oliver Friggieri biex nistaqsih xi mistoqsijiet dwar il-kantilena. Fil-kantilena nsibu l-allegorija li fil-fehma tiegħek taqbel ma' parabbola Biblika. X'ebħen?
Il-poeżija ta' Caxaro Tista' teħodha bħala espressjoni letterali jew espressjoni figurattiva. Id-diskors kollu tal-bniedem jista' jkollu din id-dwalità. Jekk ngħidlek ġej bid-dgħajsa, jiġifieri ġej verament bid-dgħajsa, mhux bil-karozza. Jekk ngħidlek ġej bid-dgħajsa ġista' jista' jkun qed ifisser li se ngħaddi ż-żmien u x'nafien. Il-kantilena fil-fehma tiegħi tindika li hija allegorija, l-ewwel nett għax l-allegorija kienet forma letterarja l-aktar dominanti fil-Medjuevu. It-tieni għax altrimenti m'hemmx x'jindika li qed jitdekka l-fatt li waqgħatlu d-dar u m'hemmx evidenza wkoll. Min-naħa l-oħra, skont kif jgħidu diġà Wettinger u Fsadni fil-ktieb tagħhom dwar il-Kantilena, kien hemm storja ta' ħabba li ħalliet effetti qawwija fuq dan il-poeta, fuq dan l-oratur u filosofu kif jgħid l-qarib tiegħu. Jiġifieri naħseb li huwa possibbli li wieħed jgħid li l-kantilena hija allegorika, għandha tifsira, ġifieri d-dar li bena u waqgħetlu hija mħabba tiegħu li ma rnexxietx. U allura ippruvajt minn din il-premessa nuri fejn hu d-diskors figurattiv ta' Kaxar u narah li huwa tipikament marbut mal-parabola ta' Kristu li hija f'San Mattew u f'San Luqa. Kulħadd jafha li Kristu qal li xi ħadd bena fuq ir-ramel, kien fuq it-tafal, waqt id-dar tiegħu meta ġie l-maltemp, xi ħadd bena fuq il-blat, ġie l-maltemp u d-dar ma baqgħetx jafha kulħadd. U dik fil-fehma tiegħi hija appuntu l-bażi. Għandek ħafna kliem bħal huwa bena, blat, ġebel, sisien, ramel, tafal. u kliem ieħor li huwa marbut mal-bini. U dan kollu parallel, kemm f'San Mattew San Luqa u kemm fi Trakaxaru. U s-sens huwa l-istess, id-dar li bnejt jien ħadieli l-maltemp għax inbniet fuq ir-ramel, ġifieri ma kienx soda.
L-istudju tal-letteratura Maltija jurina li l-karattru tagħha huwa Ewropew, speċjalment Taljan. Nistgħu ngħidu li l-kantilena għandha dal-karattru? Iva.
Il-lingwa Maltija hija Dan jista' ngħaqdu kif nafu lkoll. Dik hija parti mid-dinjità internazzjonali tal-lingwa tagħna. Fl-istess ħin dik li hija kultura, minn żmien in-normal li naf, nifhem jien, konna esposti biss għal kultura li mhix Għarbija, jiġifieri kultura Neolatina u tipikament Mediterranja. In-Normanni u mbagħad il-Kavallieri fissru essenzjalment dan. Mbagħad kellna l-interruzzjoni tal-Ingliżi li ħaduna lejn in-Nord, però mbagħad b'xi mod ieħor għabbqajna xorta fil-Mediterran. Jiġifieri, fuq naħa għandek il-lingwa li hija mitħatta ta' nies Għarbi Imbagħad għandek il-lingwa miktuba, kulturalment b'mod sofistikat, bit-Taljan. Caxaru, fost l-oħrajn, apparti l-qedem tiegħu, għandu l-mertu kbir ħafna, fil-fehma tiegħi, li ħoloq pont bejn dawn iż-żewġ estremi, bejn il-ħsieb Malti ta' Nizza l-Għarbi mitħadded biss u mhux miktub. Fil-fatt, Caxaru bagħatha biex ivvinta ortografija u l-inkonsistenzi tagħha huma interessanti għax qed juruk li xi ħadd Malti qiegħed jipprova jikteb bl-alfabett Latin Lingwa Għarbija, dik hija s-simbjożi, dik hija r-riċetta, il-cocktail ta' Malta. Min-naħa l-oħra għandek bniedem li bħal kulħadd fi żmienu u anke ħafna żmien twil warah, sa żmien Duncan, għax kif taf inti Duncan baqa' jikteb bil-Malti, bit-Taljan biss, sakemm kellu 40 sena, jiġifieri sa ftit ilu, sa sa inqas minn 90 sena ilu. Jiġifieri it-tradizzjoni kienet esklużivament Taljana. Jiġifieri Kaxaru kiteb bil-Malti u kollu kemm hu Malti Semitiku. Ara xi żewġ kelmiet. Ventura u tale jidhirli li nkunx qed niżbalja. Però l-forma hija kompletament Latina jew Taljana, ġifieri għandek il-vers l-endekasillabu, naħseb li jgħinna ħafna anki l-endekasillabu biex fost l-oħrajn narfu l-kliem eżattament kif inhu. Per eżempju, il-vers, skużan, il-vers endekasillabu u l-vers settenari fil-fema tiegħi mal-bażi xi drabi għandek silaba nieqsa jew silaba żejda, Ġifieri dan jgħinek ukoll anki biex l-andament tal-vers, xiddew il-qagħda jġenna dan, wa jagħti mramti lil iż-żmien nibni, wa jagħti mramti. Għaliex li radi għal kull xi persura. Se kien tgħid lil din l-adħera l-għamli ta' tnissim għandika silabu perfett u xi tabi silaba żejda u nieqsa, xi kien indikajthom niftakar. Ġifieri dak li punt it-tieni. Ir-rima. Għandek il-versi jirrimaw dak li ngħidulhom heroic couplets, distiku Eleġijaku, jiġifieri distiku bir-rima. Xi drabi r-rima mhux perfetta hemm l-assonanzi jew il-konsonanzi. Però fil-fehma tiegħi Kaxaru jgħid jikteb bil-Malti ta' nisel Għarbi forma letterarja kollha kemm hi ta' nisel Taljan. U allura għandek simbjożi, għandek sintesi interessanti ħafna li mbagħad baqgħet kif nafu. Nagħtik eżempju reċenti. l-innumanti ta' Duncan, 1921-22 ma nafx id-data eżatta. Il-krim kollu ta' Duncan huwa kollu Għarbi, kollu kemm hu m'hemmx kemm waħda biss li mhix Semitika. Imma mbagħad il-forma hija kollha kemm Italjana. Ġifieri il-vers ta' 11 minn dekasillabu, fejn Starjan ġifieri Ewropea wkoll, mhux ta' pajjiż wieħed biss, dekasillabu, u terzina li kważi hija terza rima ta' Dante. Figurazzjoni mbagħad hija Ewropea tagħna, ġifieri dik is-sintesi, lingwa Semitika, reliġjożità Kristjana u forma letterarja Taljana ma diġà preżenti hawnhekk. Fil-prattika qed ngħidu li bejn l-1450 bejtu jaħżu u żmienna hemm kontinwità l-poplu Malti verament jeżisti għax jirrepeti lilu nnifsu baqa' konsistenti, tħadet il-Malti ġej mill-Għarbi, jikdu bl-alfabett Latin, jirrikorri għal ċerta figurazzjoni ta' natura reliġjuża u juża l-forma letterarji Taljani. Li sadanittant ta' żmien kollu inkonsistenza dik li jurik il-poplu Malti, qabel ma sar stat jew nazzjon ġuridikament, legalment, kostituzzjonalment erba' snin ilu, jiġifieri ftit snin ilu dal-aħħar 30 sena mill-indipendenza tagħna, kien diġà stat bħala kuxjenza ta' poplu żgħir ħafna, kellu xi jaqdu. Fil-prattika qegħdin ngħidu, kienet il-lingwa fost l-oħrajn eżamitu unit bl-influssi barranin li huwa kien kapaċi jdiġerixxi u jbiddilhom fl-identità tiegħu. U diġà l-ewwel dokument nazzjonali li għandna fil-Malti, il-Kantilenja ta' importanza kbira, hija monument nazzjonali. Hija diġà xhieda ta' dan. Il-Maltin minn dak iż-żmien 'l hawn mbagħad meta komplew jiktbu bil-Malti esposti għall-istess kultura Taljana baqgħu konsistentement jikbru f'din id-direzzjoni. Il-figurazzjoni tagħhom hija ta' dak it-tip, ħafna tal-Repubblika. Mbagħad, Kliem ta' nisel Semitiku, fil-letteratura kif taf int nippreferu li jidhru kemm jista' jkun kelma Semitika. U fl-istess ħin imbagħad il-forma Taljana, primarjament il-vers tal-ħdax, kif jikteb, kif jikteb Kaxar li tiġi.
Kif tispjega li l-ewwel metafora tal-kantilena, l-għarqa, ma taqbel xejn mat-tieni waħda, it-twaqigħ tad-dar?
Hija metafora mħallta, mixed metaphor, jiġifieri qiegħed jesprimi l-fatt li xi ħaġa nqerditlu, waqgħetlu d-dar, allura għandek l-idea ta' tiġrif. Bħalma waqgħet id-dar hekk ukoll waqgħet l-imħabba tiegħi. Fil-metafora hija d-dar qisha l-ħajja jew l-imħabba u viċi versa. U minn naħa l-oħra mbagħad kif qed tgħid tajjeb inti, jirrikorri għall-metafora tal-għarqa, ġifieri mhux waqgħet id-dar, qerqet id-darsa. Qed jgħid l-istess ħaġa, però tgħidha b'żewġ elementi differenti waħda hija dar fuq l-art, l-oħra hija baħar. Pratikament hemm xi merkeb, xi dajsa ġifieri. Għadek ma tista' mhix id-dajsa, però li ma qiegħed hemmhekk eżattament. Ġifieri hija konsistenza, però hija tipika ta' raġunamenti tagħna, ma niftakarx bħal eżempju. Però ħin kollu nitħattu b'metafori metafori li huma inkonsistenti, però nkun qed ngħidu l-istess ħaġa, ġifieri qiegħed juri li f'moħħu kellu l-idea li xi ħaġa waqgħet. Jibda bidar, Imbagħad f'daqqa ta' jidħol ilma kif qed tgħid inti. Ma tagħmilx eżattament sens fil-kuntest, però s-sens huwa wieħed fundamentali. Bena xi ħaġa, issa jekk waqgħetx jew erqitx, waħda tegħreq fil-baħar u l-oħra tegħreq fuq l-art. Jiġifieri qisek qed tgħid dar sa tegħreq fit-triq jew dar tegħreq fil-baħar. Jiġifieri hemm dan il-sens ta' dħul f'xulxin ta' żewġ idejt, però l-idea ċentrali hija verament waħda. Kelli xi ħaġa li jiena binejtuha